Kan van si ko hna heh! Tu hi changchang tein luh dingin an van i ṭan si cuahmah lio si. Atu zingchat khoia remh ding hna si. Tutan thawhṭhan i remh ding hi minung sawm sarih hrawng kan si. Mino kan tam ngaingai.

Aw kan Pathian, a hmaisa bik ah min lian ngan thangṭhat si ko seh. Bawipa hi zeitluk in dah a ṭhat ti kha nanmah tein va kawl cio hmanh u. Amah chungah him tein a ummi cu a lung aa lo. Hallelujah, Thinlung Bik ka Pa, Ka hmuh kan phak bal lomi nithiang hna, na tho ṭhan i zing ah minung hi vialte Bawipa nangmah thangṭhat kho dingin caanṭha caan sunglawi na kan serpiak i kan nunnak na kan zuah rih caah ka Pa na min thiang thangṭhat um zungzal ko seh. Na sinah lunglawm tein thla kan cam Bawipa kan pek.

bak kan biakmi kan pathian amin thiam kan kha siko se lunglawm hai ban te mi thai mi chan ama thang tha to ke i ka i rak chuak mi kan pathian tu ni a thona le ni rak bin phom tham kon ha se ti kha chimta ka ban do aliam tia kum thong ni la kum riad akhan i ka hin tho tha ni kan rak tua kha kan rak tua nak asul lam tak sak kan nu nih a kan thihtak tikah zei kho paoh si hmanh ah Pathian thangṭhatnak in caan hmang ko si kan rak ti le khat lio caan ah khan kan rak tuah. Atutan nih hin hika i a ti thawhṭhan kan van tuahnak lam zong hi cu hapa te chungkhar kha a zei kho paoh si hmanh ah na u hi inn an rak liampiak lai ti khan a rak ti hna. A rak ti vemi bantuk kha ka pa biachim te kha an thinlung ah a rak um i Khakha anmah nih anmah le an si kho tawk tein ka pa biaṭial ning te khan an kan tuahpiak i cucun anmah lawng hmanh si loin a palian zong nih heh tiah amah le a ṭanh tawk te kha kan bawm cucun a dangdang zong nih khan a kan bawmmi an um annih nih van chin dih ahkhan cun caan a sau deuh lai caah kha kan kan ṭhu kan diak hna le kha tikah hika ah khuami Hna nih hitin na kan bawmh. A lamkip in mah le hoih cio te khan na kan bawmh i atu caan ahcun a dih lei ah kan hon a dih ah kan hon tla. A dih hna lio caan ah zeikhon paoh a va si ne zongah Pathian nih a kan pekchanh mi amah thawng in kan van hmuhmi thil vialte hi amah sin i up lo cu thil a hme te zong siseh a ngan ti zong siseh kan tuarmi poah te khan kan tial kan chung khurkhar te khan kan van le ceih hna le zeitin tla kan thut kan diar la te khan kan hman te kha lio caan ah khan a zeikhom poah upasi mun zong ah thawthan hi tuathi usala thang ko hnga lo maw inn luhnak he tiah kan ti a ṭhatnak a vil a dawtnak thawngin kan tonmi vialte thil hi a ṭhalei kan bawipa nih khua kan khai piak te i kai lawm tuk bawipa na sinah tiin zingka an siseh i lai tiangah siseh bawipa sin tu hin lawmnak bia a chim kho zungzal mi kan si khawh nakhnga kan nu le pahnih nih khan zaangfahnak tein kan dir piak ta hna lo ti ka bia khan cun kan nu le ka pa nih kan ket thi tak la ka pa le chung khua kha ya a chan tha chan sung loya kan pe tu kan pathian min thiang thang thut ko se tu ding chan na han ka lom tak tak pathian thong le nan ma hi ka khua mi nan thong te in he bantuk in in pi zong adir kho na pe Kaphnih nan i bawmh caah si ko ti kan hmuh tikah han Pathian cungin nanmah hika khuami nan cungah min lunglawmnak tampi ka nei timi ti ka van chim ta ka duh. Cun hi inn chung hi inn hi hitin a dir ko sihmanhsehlaw a hiti a leng a chung ai dawhnak lawng si loin a chung ummi minung zong nih hin Bawipa thangṭhatnak le Bawipa tlonlennak innchung khutkar ah an hman khawh nakhnga ding ca hin zaangfah tein thlacamnak kan bawm u timi te kan ca kan duh hna tampi kan zaangfahnak tein a ruangaih kan thiampiak ko u kanmah chairman le in caan nan ran kan pek tikah khin lunglawmhnak hi chim loin ka um kho ve lo i lunglawmhnak kha van chim ṭhan ta ka duh ko zeicah ti si ahcun Misual kan caah Bawi Jesuh Khrih vailam cung a thi a thawh ṭhannak cu nangmah le keimah nih pumpak cio in Bawi pakhatnak kan ruah tikah hin ahopaoh lawmh loin nan um kho lo timi kha ka hmuh tikah khan nan rak i lawmh cio tukmi ka ruah tikah khan Bawipa min ka thangṭhat. Nungak tlangval hna zong caan chiarte chun ah solfa an cawng an bal Asinain zan ah ba ngai tein kan innchungkhar le a thawhṭhannak lawmhpinak ding caah thaba ngai in oreng chuak in hlan ah an cawn i kan innchungkhar cu kan theih bantukin rableng ummi kan nu le kan pa nih cawmchom le zohkhenhchom kan si bantukin Pathian thawng le anmah thawng le Khrihfabu thawng hi dirhmun kan dirmi te hi kan i lawmhnak hi a si ko hi pimnak tampi ka ngei Bible cathiang tuzing kan zapi ten kan hrawm ṭi dingmi cu Mathai thawngṭha dar kul le dar riat cang khat in cang kul tiang si lai lai kan hmuh ahcun kan za ten kan dir hna lai Sabbath ni cu aa lim cang i

Ngaihchiatnak, mithi tlaknak, lungretheihnak, fahnak, harnak vialte chungin tucaan tiang kan nunnak na venmi ka hmuh tikah ka pa na chung kan lawm i na min thiang kan thangṭhat ko. Kan chimmi vialte nangmah nih inn chungkhar caah khuami rammi vialte hna caah thluachuahnak na kan pekpiak hrimhrim lai caah lawmhnak biachim khamtu Bawipa Jesuh Khrih min tha kan cam lungmi kan Pathian. Amen. Kan Pathian na min kha ṭem ko seh. Vawlei ngaihchiatnak, lungretheihnak dang nih kan cohlan piak law a thiangmi kan ser piak law kaw kan chuahpiak hram ko sawh tiah na min thangṭhat hun lunglawm te hla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen.

Rala ti kan theih pah ko buin raltha te kan timmi si ko caah Bible cathiang ka van rel lai i ka rel dih tikah khan hika hin kan mino hna sinin hlarem kha kan van ngai te hna lai luk thong tha dal kula dal mi cang kula cang riatnak in a tanglei kan rel lai an kalnak ding khua cuan hei phan deng i cu tikah Jesuh nih cun hmailei i a rak a kal rih lai bantuk khin aa umter, sihmanhsehlaw an tlaih i, Kan sinah tlung ve ko, zanlei a si cang i a mui zong a mui dengmang cang, an ti. Cucaah anmah sinah cun a tlung, anmah sinah cabuai ah khan an ṭhu.

khuasak lio dir piak le bang khi cu upat pek si cu thawng ṭha chim lio i dir piak zong upat pek se la dir zong dir ko kha a si ko ti te kha hi kan kan chim ta ka duh Hika chungkhar nih voi ṭhatnak hi kawl cio hna u sih tiah tlang an i tar bantukin bawi ṭhatnak kong hi chim awk a tam tuk Pathian ṭhatnak hi tlangrua cungah hin tam tuk a lang. Reverend Edmund Zabik nih a rak timi cu America i a rak kal lio ahhin Laimi hi hmanthlak pathum kan nei a ti. Hmanhlan lio hmanthlak cu beer keih buin pa nih angki lo beer ei buin nu nih angki ṭha ṭhi ei awk um lo caah an laipuan an laipuan raang te khan rak ei le mat cu Laimi hmanthlak a rak si ko ee a ti.